Ɛna hwɛ nso abusua hɔ nso no kakra de aba ne nsam nti sɛ biribi bɛfi ne ntwa yi a sikasɛm bi ba a ɛm sɛ yɛba no hɔ na ɔsɔva ma yi mede ka baa mi bɛtwam abɛgye kakra na wei deɛ ɛso paa ɛne sɛ ɛna ɔde ɛbaa wiase no baabi a ɔda no ma asew anaa akonta ɛsɛ ɛnyɛ nso hwɛ kɛsɛ hwɛ kɛsɛ pete maame yɛ diri mu ayɛ den a akonta sɛ ne deɛ yi sɛ me stampe sika mma yɛ mfɛ maame ne mfiri ankɔ ayɛ sɛ bɛsɛ kim maame ne bɛtɔ a ne yɛ ntwa ma ne ntɔ nwi asa na ɛmɛ yi asa kɔtena wayɛ sɛ bi a yɛhwɛ naa wɔtɛnse fo ama ne wudi a ɔkɔ dɛ wɔyi n'ase yɛbɛyi yɛ kɔra yɛbɛyɛ a Kristoni bɛka sɛ ɔkakraba na kraba yɛ yɛnni bi agye dɛ ama to sɛ mu ɛsi ne mmerɛ nneɛ panyin hɔ ne ne akonta ne neɛ mmoa yɛ nti abayɛ a ɛwe ne akakra de baeɛ ɔbaakyerɛ hmm? sɛdeɛ kokuntɔ ne abena wɔn seɛ no wɔn se baabi a wɔn maame da no yadeɛ no mu ayɛ den hmm. wɔn hia mmoa kakra afiri wɔn nkyɛn hmm. yɛn nyinaa yɛ sɛmpa ah, na me ne wo kasa watwi w'ani nɛ ɔsɛ wo tumi nsɛmpa na asɛm na wɔn de baeɛ

ne wiase a ɔwɔ mu ne ne ne kristo so mu ɛmu wa yɛn ntam kwan wa mentumi fa no nkɔ dɔkta me sika ntumi nya saa adeɛ no sɛ wobɛhu no kristo ni paa ne na ɛyi me sika mesɛ mede kɔmfoɔ kɔ dɔkta aba ei sista nti asɛm a waawo kɛ ɛkɔ wa no asɛm a wokɛ sista na sɛ ɔkɔm kuro yi ɔhene ni ha sɛ ɔhene wɔ kuro yi mu ei woma ɔhene mfa no nkɔ dɔkta yi sista ɔhene na ɛde woba wiase

Ah, Nesta, de asɛm na woke. Eh, akontawe de meba mu bi. Sɛ me mpanimfoɔ sɛ asɛm hia wɔ yɛmfa nya ɔba atra sɛ de medi kan kaeɛ. Eh, sɛn ana abramo mu anya de ato na me yere nso no ɛfa bi ɛnsɔ so. Eh, akonta ne kura ni. Yesusa, yɛmfeɛ mɛ. Sika ma nyɛ 50 cities.

Wotwa US wɔn mɔ yɛ asopɔtɔ ɛserew fɔsi da fam mɛpa kyɛw ɛni die tubutu ma yɛ ne saa deɛ yɛni baabi yɛ kɔ. Ɛɛ akonta waka bi na sɛbi mpanimfoɔ sɛ wiase wɔ hɔ yi yɛn ho bɛkeka yɛn ti ɛna ɛgya ɛbɔ ɛbɔ meyɛ adwuma paa wɔ sika mu nanso adwuma biara mɛyɛ biara sika bi a ɛbɛba mu biara wotu susu ɛde ma meyere ɛde toɔ ɛti meyere ɛna ɛboa me sika no ɛti nneɛma ɔka nyinaa Sɛ ebi wɔ me ho a, meyi de ama mo sɛ memfa nkɔhwɛ m'ase. Esiane sɛ me yere gye me sika nti no, biribiara wɔ ɔbaa no nsam. Akonta, hɔ adaa gye me yi o. Twɛ na wayeyɛ. Nti na wɔte fie aduru yi. Hwɛ wo tiri baabi apɛɛ kwasie. Mm, a wo abusua wo maame wɔ fie. Wotu nsu ma me sista. To ɛna wotwa mu ano. Ana tas ana intas kan. Ana na ma me sista. Wate? Ɛmfi sɛ yɛ mu akonta. Mekaa sɛ akonta hwɛ yie na me sista wɔ anyimi o.